Afafy daholo zoky mpanabe zandry ato amin'ny FET Hadisosoa avy ato amin'ny paroasin'Andravoahangy distrika Faravohitra. Afafy daholo Larissa avy any amin'ny paroasy Tenitongan'ny Fambatobe. Afafy ny anarako Hery paroasy Manjakaray distrika Faravohitra. Diosezin'Antananarivo mazava ho azy. Ny sampana AEK, izany hoe nahavita ny dingana fahatelo tamin'ny roa taona lasa, tamin'ny herintaona lasa, dia miaina an'izay dingana niainana izay. Papafio, Iaina ny anarako, mipetraka eto Manjakaray, sampana AEK misy anà. Papafio, Andry Alain ny anarako, ialahy ny fiantso anà, Dia avy eo dia avy aty Manjakaray aho, dia mipetraka ety Manjakaray. Sivy ambin'ny folo taona aho izao dia sampana ICAM misy anahy. Afafy ô! Avotra Anantenay ny anarako, sampana VK za, avy ao amin'ny paroasy Manjakaray, distrika Faravohitra, vikarià episkopaly ampovoany

Afafy eo Mbola ny anarako avy ao amin'ny paroasin'i Manjakaray, sampana misy anah avk ny diosezin'Antananarivo. Sati Lakri, Pisca ny anarako, paroasy Manjakaray FED, distrika Faravohitra, diosezin'Antananarivo, mbola mpianatra. Afafy, Dina ny anarako, FED Manjakaray, distrikan'i Faravohitra, Vikaria episkopaly ampovoany diosezin'Antananarivo. Amin'ny maha FET dia tokony miezaka mahalala kokoa ny fikambanana. Ohatra hoe hatramin'izay mbola tsy fantatrao hoe inona avy ny boky ampiasaina ato amin'ny FET. Dia amin'izao izany ianao miezaka mamakimaky boky. Nefa Tsy amin'ny maha FET ihany fa amin'ny maha olona manontolo mihitsy. Afaka mianatra ny zavatra rehetra mbola tsy hay. Aza mieritreritra hoe za efa mahay be dia efa haiko daholo zany ny rehetra rehetra a! Tsy izay mihitsy fa misy zavatra tsy hainao foana ao. Ohatra hoe ianao zao mety taloha nianatra foana dia ny ray aman-dreny no nahandro sakafo. Ianao mety efa roapolo taona nefa tsy mahay mampirehatra afo akory fa efa ny ao an-trano no manao an'ilay izy dia efa mba hainao ilay izy mandritra ny fihibohana. Jerenay zavatra madinidinika fa hita be io rehefa mitohitohy kely, ohatra hoe mohoka foana ny vary taloha dia izao zany mba mianatra mahandro vary, jerenay zavatra kelikely mahandro vary aho fa misy vokany io, misy vokany be io rehefa indrindra indrindra any amin'ny tokantrano raim-pianakaviana na renim-pianakaviana. Ny ara-panahy miezaka tsy hoe tsy mivoha ny fiangonana dia tsy hamonjy lamesa na hoe hanao dômy parihy ivon'ny andro hanao karatra. fa mba miezaka manaraka amin'ny televiziona na radio aza lanilaniana ny fotoana fa manam-potoana be manana tombony be tsika amin'izao a mbola tsy fantatra ny hifaranan'izy ity aho fa asio tanjona hoe misy zavatra vitako aho mandritra ny fihibohana inona ny tokony ho ataonao mandritra ny fihibohana dia tapitra ny fihibohana dia ataonao anaty carnet dia mba tsipihana izy hoe vitako ilay izy Ama efa aty ana dia tsy adino ny manolotra ny andro isaky ny maraina. Mila miaina bebe kokoa ny finoana. Ny fialamboly ataoko dia mamaky boky, mijery tele, manao facebook ihany koa fa saingy limite. Tiana potaina, ao anatin'ny confinement tsika izao, izany hoe ao anatin'ny fihobohana. ny ny vatantsika no mihiboka fa ny mahay fetehantsika tsy mihiboka. Ny taloha no mahazatra, mifoha dia manao dia ny fete isan'andro, dia mandeha mianatra sy manatanteraka ny asa, dia lasa routine. Dia tamin'ity moa, nisy an'ity fihibohana ity. dia tsy maintsy miova araka izany koa ny fomba fiainana, ny fomba amam-panao andavanandro. Voalohany aloha raha vao mifoha dia efa angamba tsy hisy tsy mahafantatra hoe inona ny adidin'ny FET raha vao mifoha, dia ny fanolorana ny andro. Eo ihany koa ny fanolorana ny zavatra mety atao rehetra amin'i Jesoa. Manokana fotoana ho an'ny lalao ankizy kely moa tena tiako an, lalao ankizy kely miaraka amin'ny zazakely. Dia manatanteraka an'izay fanolorana ny andro izay aho mandritry ny andro. Dia izany hoe MAEK koa dia tokony azo lazaina hoe efa mahafantatra ny tokony ataony. Dia ao anatin'izay an, dia misy ny atao hoe fandinihantena, fandinihana masina alohan'ny hira, ary indrindra ny vavaka tory. Anjaranao amin'ny maha-FET anao ny manentana ny fianakaviana hiaraka hivavaka, hiaraka hanolotra ny fiainana ary hiaraka hitady hafaliana sy hasambarana hatrany ao anatin'izay tontolo andro izay. Ny zavatra ataoko dia mifoha maraina dia miara-miara-miditra ny andro dia miaraka milalao an'i zoky sy ry zandry. Rehefa tsisy atao dia mijery dessin anime izay manampy an'i dada sy neny. Ny fiainako andavanandro moa tsy miova mitovitovy amin'ny andavanandro tamin'ny tsisy confinement ihany. Mampiavaka kely anazy fotsiny aho amin'ny amin'ny valo aho vao mifoha dia ny ataoko amin'izay amin'ny valo izay a, mivavaka aloha za a, dia dia avy eo aho manamboatra fandriana dia manao raharaha, dia ny atoandro indray aho manao facebook. Dia dia rehefa tsy manao facebook a, manoratra tononkalo na manoratra hira. Dia ohatr'izay foana ny ahy na ny andavanandrom-piainako dia na miara mihira ny bolerone. Ny zavatra ataoko a, vao mifoha aloha dia amin'ilay fotoa dia mivavaka manolotra ny andro ao amin'ny Tompo. dia avy eo manampy ny ray aman-dreny amin'ny asa rehetra sy izay zavatra atao ao an-trano, dia tao avy eo nefa hariva miaraka amin'ny namana mihirahira ao an-trano, izay no ataonay rehefa hariva, alohan'ny hatory an dia mivavaka, izay foana moa izany no maha fety antsika, mivavaka alohan'ny hatory. Amin'izao fiompiana izao izany an dia nandaniako ny androm-piainako vao maraina aloha maha fety antsika. dia manolotra ny andro, vita izay dia manao raharaha, manao raharaha izay tokony andraikitra ao an-tokantrano, ohatra ny hoe mandeha miantsena, na dia izany ary na mandeha miantsena aza dia arahana ihany ny fepetra izay apetraky ny fanjakana, ny fametahana ny cache bouche sy ny elanelana iray metatra, dia za koa ny handaniako ny androm-piainako koa. Mamaky boky a, tsara ny mamaky boky ry reto a, mijery télé a, dia mihaino hira, dia rehefa avy misakafo atoandro iny dia matory, dia rehefa avy matory dia miverina manao raharaha indray, mipetrapetraka ao an-trano ilay rehefa harivariva iny dia mijery télé. Raha ny maha fety antsika dia tsara ny misaotra an'Andriamanitra rehefa alohan'ny hatory tamin'ny tontolo androm-piainana. Amin'izao fihibohana izao izany dia tsara mahafantatrantsika fety e. Fa ny ataoko mandritra an'ity dia mivavaka aloha vao mifoha maraina, manolotra ny andro amin'i Jesoa. Dia manao raharaha rehetrarehetra, manao kotrana rehefa ilay tsisy atao iny, kitsakitsana kely ao an-trano, mitendritendry gitara e. Tsy mahazo mivoaka ny trano satria hoe fihibohana ilay izy. Vao mifoha aloha. Dia mivavaka, manolotra ny androko amin'ny Tompo aho, amin'izay hoe fihogoana izay aho, tsy tsy mahazo mivoaka ny trano moa izany, dia manao ny raharaha raharaha fatao andavanandro, dia mijery mijery télé, milalao jeux vidéo, dia mamaky boky, mianatra, mamerimberina mamerimberina ny lesona izay izay efa vita. Amin'izao fihibohana izao izany dia te hanamarika kely fotsiny aho hoe tsy adinontsika ny maha FET antsika, tsy mihoboka noho izany koa. Izaho rehefa mifoha maraina dia tsy adinoko manao vavaka fanolorana ny andro, avy eo aho manampinampy ny ao an-trano, manao raharaha, rehefa tonga indray ny hariva dia mahandro sakafo, mianatra kely, mamerin-desona sy ny sisa. amin'izao fihobohana izao dia tsara ny mampahafantatra antsika FET mba tsy hiova ary hanohy hanohy hatrany ny vavaka na dia tsy misokatra ary ny fiangonana. Dia ny zavatra ataoko nandritra an'izay confinement izay dia vao mifoha maraina dia manolotra ny andro amin'i Jesoa. dia avy eo manao ny raharaha manao ny raharaha izay ampanaovina miaraka amin'ny ray aman-dreny dia rehefa misy fotoana malalaka dia manao fanatanjahantena manao entrainement ohatrany ihany fa tsy mivoaka dia manao facebook mba miresaka amin'ny namana satria tsy afaka mihaona dia avy eo Matory rehefa atoandro dia vavaka alohan'ny hatory. Hafatra ho antsika rehetra, miezaka mba tsy handanindany fotoana amin'ny tsisy dikany. Ohatra hoe manao Facebook ianao amin'ny enina maraina hatramin'ny efatsy ora hariva, dia avy eo ianao reraka amin'iny masonao dia tonga dia matory tsisy na inona vita fa Za tsy miteny hoe tsy manao facebook a, fa afaka manao facebook foana fa mba ohatra hoe adiny roa de manao zavatra hafa, mampiritrano. Amzao zao mety hoe misy mijery an'ity vidéo ty nefa fandriana mety mbola tsy milamina e de alamino refa eo. Manentana antsika FVT rehetra rehetra zany a fa mila. Mivavaka, mametraka ny fiainantsika eo amin'i Jesoa, dia tsy adino ireny hira maha-fete antsika ireny. Azao indray metatra, anaovy ny arotava, dia mila manasa tanana ihany koa, tsy adino fa ny fete dia madio. Ny hafatra, ekena hoe ao anatin'ny tsy fahafahana mivoaka isika izao, tsy fahafahana mivory, kanefa ny Fanahy. Afaka mivory aho, afaka, afaka manantona mandrakariva amin'Andriamanitra, afaka mivory mandrakariva amin'Izy Trinite Masina, izany hoe tsy tsy afaka mihiboka ny Fanahy, fa azo kolokoloina mandrakariva. Henoko hoe mangatsiakitsiaka izao aho, ririnina ny andro, ka mivoaka ny trano aho ka miala eo am-pandriana, fa ny fanahintsika, ny vavaka antsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia aoka mba. afana mandrakariva, dia mba ho tanteraka ilay hoe, Tsiky lava ao amin'i Kristy, ary miran-dava ao amin'i Kristy. Ny hafatra tiako hatao amin'izao fiboahana izao dia aza adino ny mivavaka ho antsika rehetra. Mivavaka tsy adino ry zareo a! Amin'izao confinement izao a! Amin'izao covid mandalo eto amintsika izao a! Tena iainana amin'ny mahefa eo ity a! Amin'ny fomba fiainana rehetrarehetra Amin'ny asa, amin'ny fiteny a, sy amin'ny zavatra izay atao rehetra rehetra. Mila mendrika a, mila madio a. Mba hitan'olona hoe feu tefa honie na tsy mivory na tsy mivavaka na tsy mankany am-piangonana ary. Na tanora ary tsika a, aza adino foana no mivavaka indrindra amin'izao confinement izao. Tsara no mivavaka mifikitra eo amin'ny Tompo a, dia miara-mivavaka isika handresy izao coronavirus izao. Manentana antsika indrindra indrindra antsika FET mba hanaja ny fepetrapetrakao fanjakana, ny fanajana ny elanelana iray metatra, ny fametahana ny arotava, ny fanasana tanana matetika sy ny fanosorana gel désinfectant. Sasao matetika amin'ny rano sy savony ny tanana dia aza adino konkoa ny elanelana iray metatra tsy afoana, aza adino ny mivavaka, fivavahana tsy misy hoe mikatona ny fiangonana dia tsy hanao fa mivavaka foana ao an-trano. Vavaka ho an'ny Ray aman-dreny rehetrarehetra, ho an'ry mpitondra fivavahana rehetrarehetra ho antsika. Manentana antsika amin'ity fihobohany ity mba tsy hivoaka any trano mba satria ny aretina moa efa iaraha-malala fa miparitaka sady mahery ka aoka isika mba tsy hivoaka any trano ary aoka isika mba hivavaka Dia hafatra tiana ampitaina amintsika, hamiriko azy tsika, tsy adino fa misy zaika be ho tanterahantsika any Adego, tsy adino hoy izany ny manao fanomanam-panahy. Dia manentana antsika fete konkoa mba hivavaka tsy tapaka amin'ity aretina eto amin'ny firenena ity. Efa ho maro ny lavo an! Mbola maro ireo marary ary ireo manaraka fitsaboana ihany koa dia mangataka vavaka amintsika rehetra samy hahazo fahasalamana hatrany ao an-tokantrano fa tsy mivoaboaka. Dia dia izay rankizy a! Avy temo daholo. Avy temo. Tia anao Jesoa. Zay. Misaotra tompoko. Avy temo. Avy temo.